Karibu karibu karibu sana ase station yaito enyia, ekorokwa ng'a bosongo ritongo, aiga nouka, aiga nonya tokonyara koba togosemania ekegusii ibori, gotebani ching'encho chiaito, koegerania gotierania igoro ye chimbo chiaito chiomogusii, koegerania egekoro buna chimbo chia kare chiarenge, nechia rero ng'aki chibwenerete koba. Igo korabe ng'a kwaigure amang'ana aya mbuya are, naende ensa chinde kwayatagerera amaene kwaigure ng'a mbuya agocha, koranche tobasa koboa, beka elike, korwa ororo beka esubscribe. Oku ne aganto karia ngakarike nga subscribe erinde togocha kobeka naende yakoinyoria. Alafu korwa abwo naende gokobua mono orworo robeke obate egento keria nga share otomere onde bwensi oria omanyete gose obeke mang'ochi ase chi group so that onde nere okare ase akare oire obwate chitabi chiaye ense chinde chikare kombo amang'ana anyare koba akomokonya ensa chinde anyare koba obaire omonto omoronge. igo ase ayio omwaka ekaribu. eraundi eria nate omoriri nakwanete igoro ya endamwamu, endamwamu ne egento giachandire omogusii sana sana sana sana, yaani mpaka nsinyire ng'a nkigwenerete gokwana, endamwamu naende nkabatebia ng'a ebwate chindamwamu chire ao ao, yaani mara ange chibwate chitabu chinyinge. nkababarera riria ntobwate endamwamu ye yoboremo, endamwamu yamari, endamwamu ye chiombe, endamwamu ya nonya ya abasubati, endamwamu ya abasacha, endamwamu ya abana, endamwamu ya amasomo, endamwamu mpaka ye chianga. Abanto ebabwate chindamwamu mbari mbari, endamwamu y'amamuraka nonya nase chigasi. Bono nigo nkoba rero, ase rituko ria rero, nabwati iga nkwanere eng'ana emwamu bono, endamwamu ya oboremo, endamwamu y'amaremo. Nkagete nonya ninde omo ogwanchera ninche ng'a gusii yaito amaremo aretire obokong'u. Gusii yaito abanto baitanire batindekirwe okobaira amaremo. Gusii yaito abanto nonya nokochierana bachieranire kobwaterana obonyanabi, oborogi, okobaira amaremo. Abanto bakoreranire ebikone okobaira amaremo. Ko bono riswali nkobori neri, Oborimo ogokora omonto ogokwa, nkobani ngokuorere oborimo gotogoti buna oborimo bwe chiko chikona inye chioka ase esanduki egosoka. Bono nkobaboria gaki abanto baminto, ing'aki togokora amo omogusii ominto atigane gotwara endamwamu ere igoro y'egesaku eke. Ase engencho bono bono erio abanto bono bagocha goetana mono, onye mbari gochia gochengi, ase engencho y'abanto babeire abange, abanto babuchire, amaremo agendete gokea. Buna bono ng'ise koba omogano omoke, ekero narenge omoke ngokina nakarigereirie egetunwa igoro iiga mpaka roche, narora korende ekengumbu eke ndigereiri chia ekengumbu keria narora oboremo bominyogete korwa egetunwa igoro mpaka roche. Rero ekero naigete ono ekero naigete primary igaa secondary, korora naende oboremo boria naende bwabaroranire goika. Gochia kogenda gochia bu gochia gochia ekosi ake nigochia korigereria naende nkonye oboremo boria bono natoranirwe, naende abutoranirwe. Rero bono naende biabeire bimini biabutoranirwe bono zaidi. Nki omanyete egento eke getorokia? Bono ngocha naende naende emiaka gete eyio naende ngochi ngocha gocha nchikorigereria nimbire sure bono ngocha konyora nonye na nonye na ebirio biatoranirie naende ebiya bitoraneti naende zaidi. Igo bono egento egotorokia ng'a gosii abanto ebaanchete kobucha, amarembe agenderete gokea. Bono totachieti goaka esabu engiya ng'aki ng'aki togwanchana na komenya amo, tochiteme gwanchana mono bono nari togochi goitana mono. abagusii b'aminto igo nkobasorora ng'a kamoranche endamwamu y'oborimo negento ekibe mono. Egento iga nkobasaba nkere ng'a tiga ango toteeme kore chinchera ching'ao chi'okomenya, nachi nachio orabwateranie nakaremo karia agake karia omoibori akoeire gose karia kwenyoreire. erinde obogima bogenderere gosuka. togochia gokwanera ng'a ng'a bono otagete aye oegwe oborimo obonene, aba bamino barabwo baye obochiete oboke barabwo ase ki? Nki ekogera aye otagete obonene abande baegwe oboke? Gose nki ekogera aye otagete oegwe oborimo aye bweka abande mbaegwe, abande ng'ai bagochia? Namaswali buna aye toise kweboria nigo togo toise koye kweboria naende twairaneria buya, nigo torabe abanto abaya. Buna bono, omonyaneete narataarire ebinyero, gose narategereire ebiina, gose amang'ana, kwanyora ng'a ng'omonto nare, yaani omenyete gusii, ere egasi yaye iga akunye gosukia egekone baminto. Yaani omonto agotware nabo mpaka oririe aa, mpaka obe omoriri pi, ochaka gokora egento gete kere maiso mororo kere omonto amoroche. Ng'a yaani mpaka kera akorabia gose akorema ang'e norobogo ataito areme ararie egekone gochia kwaye, lakini inse aye emeeri inse iga ase ogoiti gochia kwa abande. Erinde ochi gokegororokia, okegororokeria gochia kwa abande moyo, igo orasukire inch- chinche nonya na ibere. Bono gaki, abanto lakini mbari abari endamwamu ndiri chiakora abanto baba abariri zaidi, bono omonto otasuki borimo nonya no nonya no nonya na estep eyemo iga. nonya nebuti eyemo, omonto tarora ng'a gwasukire. Gose lasima kera omonto arore ng'a nosukia ebuti iga abanto bakorealize gwasukire oboremu, naende kwamanya gokorekana buna richara bosa. Igo nkobatebia ng'aki tiganga obochinga, abanto bange buna aba gwacha gobacha ojinga. Bono kwamanya konyora ng'a tata omonto boria ng'ete agire momote risacha riye ekemo etigwa kabisa kabisa rimogetie obokombe na omoro gochia maate, ng'a richigosukia oboremo. rikonyakwera bisia orobabu, bumbe egasi yaye ng'a arengete ng'a ase obopanwa bore monwe aramenye buya. Gaki, omwana baminto gaki, chinsa echi ogosari gochia goaka esabu ya oboriri ng'a ochie gosukia oborimo chiinchi ibere chio kakorigereiri, chinsa echio togochitumeka boronge osoke nonye na etown ochie origie chibesa oirane, ororo buna okonyora chibesa ochie ogore oborimo bwa ang'aa obonene buna otagete. Ng'a ogokumaina ng'a bono ase obosuki akare mokari bono ga chinchige gose ne chibuti ibere iga bono gwakonyeke aminto gake. Onde omanye korwa ororo oimoka omanye kobwata tata osumeke omote oro bago igoro igoro igoro. Ekero asumeke emete chimbago igoro naende ataete asumeke gochia kwanyarebe aminto gake. Omonyagoro agateba, Ngaturokia emete mpaka ninche nasumegete, emete egankwana eyarenge, yaani okwame naende igo gwasumegete orobago igoro. Eeh ntori gokana nabo osumeke omote orobago igoro, lakini why did you why do you push emete otari gosumeka gochia kwa abande moino? Onye ogosumeka orobago, sumeka korwa kwao ime. Sumbeka korwa kwao ime ondete gokobori. Lakini osumbeke naende otato osumbeke, buna bono naminto ense ende ebwate amang'ana, ngachi goeta ase nkanyora yaani omonto ataetaire oboremo bwa omonto gete. Lakini eki gwaka ase abanyoro rigori erietete gati, rigori rimochandete. Omonto oyo riko yaani rigori riguetwe na abanto abange gochia echiro, chiombe chigo chiroche, abanto buna bana gochia esukuru nabo bagoetera rigori eri. Omonto bono nonya gocha koribia rikori ng'a ikori ndiye oga. Oribie oribie oimokie mpaka omoro ng'a nkominyokia are abanto bagoeta rikori erio. Neri ne rikori chisokoro tichiaatete aye kwabiarete moiso onde. Omonto omanye gosaria yaani rikori, oribie rikori, Omanye korwa ororo bono, o- oria okorabiria rikori okorema gochia mogo gochia rikori ime, osa, yaani ng'a mpaka otamboka rikori ogenda mpaka kwanyare b'emoino naende, orie na naende rikori ekonyora richiete nse oagamerere orie nogenda kwabande moino ochaka korabia ororo. Aminto gake, yaani kerende amo amo egoiki mpaka iga abwo gwachaka korenge buna buna richara. Okorenge buna omorogi kabisa yaani manya omonto nabo akware gochia ng'a ki mwakora ki nki ekeri yakora. Nonya na eyanga buya ebete kwegorera lakini noinyote ng'aki ogende ko- koi koira oboremo bwa abande, ng'aki ogende koriana nyarebe oboremo, ng'aki ogende gosukia oboremo. Aminto, abanto bagosinchia ekibe. Abanto bare gosinchia eke, abanto buna nabwanto bachande, okonyora bwoye iga etakaete ere nonye obonyansi bweka. Lakini kosuki bore moto okomwata pi na kibaki. Naende tari ng'a nabataka boka bagosukia oborimo, no, abatenenku naende mbaro bare chiombe. Okonyora omonto bono otenenekire bwe ekenyoro kiabo ng'a nere bono okeroche bweka, omanye korwa oro bono ochaka koetia eseng'eng'e ng'a ng'ancho omaete na eseng'eng'e ngoeti iga. Orwa oro oetia eseng'eng'e abamegete kabisa bono ng'a ere tari gotebiwa ng'a ere omanyete momochie ase arakoabeka ime. Orwa oro oe otenenie emete echi chi ebisigisa kabisa bie chipost akomiga kwa abande noo atenereti ng'a ere nabwate chibesa. Obwo tari obochinga. Mogochia gotebia omogambi, omogambi oye gose ring gose nsiringi mia mbiri okira kiri. Omogambi ne om bono ah baminto amang'ana are gusii, yaani nkobakumia ng'a bono nkie eke. Mpaka naye tata tachiiri kwabereti gwatwarire chibesa, nki ogosukeria oboremo. Amen. Otaete gosukia oboremo ng'a aye nokeroche, aye nobwate chibesa. Mbuya kobwate chibesa, togotumeka obongo rende, ebesa eyio obwate onde ogure oboremo ang'ao, otigane naba abataka. Eh, kwamanya gosukia oboremo, abanto bagochi gokoboria, gwachaka kobatebia ng'a yaya nka ogosiba ande omenye echela baka. Igo nabanto bare gusii alafu bono nabwo abo nabachi banya gokora iiga, kwanyora ma amaaga kwairanire emechie yabo, otwarire abande chibarimo, abande ebibago, emechie yachaete abanto barwa manya korwa oo basoma barikwa. Bono naende ochia gotigara gakobwate endamwamu. Inche ndate kobatebi iga, omonto obwate endamwamu ng'a noborimo bumochandete, omonto buna oyo. Iga atakeire nonya nebiboko, atakeire ase okegwe yaani ase abanto aegwe obosooku nario arang'ainie. Naende nagochia kobua mono inche ninganchete egento naroche nonya ase okoro yane aye gokora. Ase okoro yane aye nkorangeria omonto omobore ng'aki oboremu nabwo obo gochandete egekone enge eke, sukia ango mpaka oikie ase otagete, sukia aye, omonto bono aro naende otang'ang'e osinye gosukia. Abanto bagusiri bamintoki nekerengerio gi'ekebe, konya koura omonto omino ore masigo ere tari binadamu, naye oroche ng'a naye ore binadamu bweka, hiyo ni ujinga, wacha nikembe hiyo ni ujinga, ujinga tena mara ujinga kabisa. Oyio nomonto omoshenzi. Naende kwama naende baminto egento nkere gekongecha naende kwamang'ana ng'a naende abanto buna aba, ng'a naende bono nabwo naende, ng'a ebarasa egochorwa, ng'a naende nere ogose omotureti. gose omokonyi bw'omotureti, gose omokonyi bw'omogambi, Aminto gaki ng'a igo nomokorigereria. Chiombe buna echi chiandete ekenyoro, ng'a naende naende nainche motacha gochora chi ng'a ng'ai nere ogokonya omogambi, nere okoimokeria omogambi gose nebitabu, nere okoretera omogambi eriboti. Enywe chinga bwana, eh. Inki mogochora chiba chisese buna echi ng'a nare nachitinerete? Abagusie tiga ngobochinga, bono iga ense yaramokire. Omonto ogocha korengereria ore oborimo bw'obonyiru chingasa kabisa. Bono iga, rengereria ebinto ebironge. Renga enchera okore osomie abana baria bao obwate babere batato. Rengereria ng'aki okore obae endagera engiya baragere. Rengereria ng'aki okore mwanchane ne ejirani ye moino na moino, mosikane, motware omorembe. Rengera ring'aki gi'okwanda onyore chibesa naye ote ningotwara aba- obore- ogoika nabanto bande. Chinsa echio ogosari gosii, okore ebitina bi'oboremo, soka, naende ngonya koirora abamura ng'a abamura soka korwa gosii, genda etown, it doesn't mean ogende Nairobi oka, genda Nairobi, genda Mombasa, genda Kisumu, genda ande onsi, ogende oche korigia ekebarua. Naende abatebirie botambe ng'a, Kosa ogete korunga my friend ochie twachie korigia egasi isiko etown, nonya Nyasae okonyora are naye amaete ng'a gwasibire omochibirie enga mono nkorigia ore. Amaseseni agocha my friend. Nochie ochakire obogochimani, okonyora chibahati chiaigokire, gwatekire amaiso, kwang'ainire, kwamanyire ebinto otari gocha komanya kore gusii goisiekirete gusii. Igo tiga mbate ng'a ntwaminto tiga ngotong'ainie. tosikane, torende oboremo, torende noboremo bw'abanto bande nabarabwo batware omorembe buna naye otae totwara omorembe. Igo, ekwano eye y'oboremo na entambe, ninche nkwana tinkoyekora. Ase engencho ye chinsa, ninche ng'irana naende nkwanere oboremo obo zaidi. Nkaete tokwane eptopiki eye toigwanane, toreng'ane ebirengererio mpaka abanto bachenchwe bang'ainie. Igo bono inche ng'irane naende tokwane buya. Igo ase rero tiga mbutorere iga ase engencho ye chinsa. Ko rakini, omwana ominto, mosani one, korarore ng'etopiki eye akogokia, I am really urging you make your make sure kwabekire like make sure kwabekire si kwabatire iga niga subscribe make sure kwabekire share ekero gwashereire ochie ase chigroup chiria omanyete obwate ase abanto bamino na barabwo banyare gotegerera amang'ana aya nimaete ng'a amang'ana aya onde omonto nare amang'ana aya arakonye igo naki ngogosaba ng'a kamo oranche. make sure you like, make sure you subscribe, then you share. Igo ase rero tiga mbetigere iga abwo, mbuya mono ase obomotegereri obuya. Thank you, thank you very much. Asante.